عرض سئیں آکھیس دل دے اندروں نواں نظارہ ہے سجھ کو آکو فجاک تھی پوے میݙی دھرتی تے گھپ اندھارا ہے جلدی گھنو حساب سمھݨے میں اے فرشتو میکوں جگارا ہے۔ کئیں کوں دنیا تے ݙکھ سݨاواں میں جئیں کوں ݙیکھاں اوہو ݙکھارا ہے اوندے رستے دی دھوڑ کھا آئے ہیں اڄ طبیعت دا کجھ گزارا ہے اوندے رستے دی دھوڑ کھا آئے ہیں اڄ طبیعت دا کجھ گزارا ہے نہ ولݨ دے ݙیوہار کتنے ہن نہ ولݨ دے ݙیوہار کتنے ہن ہاں تے مونجھیں دے بار کتنے ہن۔ ساݙی گردن نویج ڳئی ہے سئیں ݙس غلامی دے ہار کتنے ہن۔ ساݙی گردن نویج ڳئی ہے سئیں ݙس غلامی دے ہار کتنے ہن۔ اپݨی واری دا لوک پچھدن بس اپݨی واری دا لوک پچھدے ہن بس اے نی پچھدے جو دار کتنے ہن۔ اے تاں او ہن جنھیں سامھݨے ماریا ہے پتہ ہے کندھڑی دے پار کتنے ہن توں میݙے نال کیوں نی وی الیندا توں میݙے نال کیوں نی وی الیندا ٻول تیݙے ادھار کتنے ہن موت کتنا سکون ݙیندی ہے موت کتنا سکون ݙیندی ہے زندگی وچ آزار کتنے ہن۔ دشمناں دی بھیڑ وچ یوسف کیویں پرکھوں جو یار کتنے ہن۔ نہ کھیڑا یار دا میݙی طبیعت راس نئیں کیتا۔ نہ کھیڑا یار دا میݙی طبیعت راس نئیں کیتا۔ کیویں آکھاں دوا دارو طبیبیں خاص نئیں کیتا۔ ساکوں علم ہا ساݙی دھرتی کوں راہزن پئے لٹیندے ہن۔ اساں بس نندر کیتی ہے اساں احساس نہیں کیتا ہوں آکھیے جان چاہیدی ہے میں آکھیے جان بسم اللہ ہوں آکھیے جان چاہیدی ہے میں آکھیے جان بسم اللہ ہوں کو ہج ہئی ساکو پھر ہا اساں بے آس نہیں کیتا معمولی معاملے دے وچ کنارہ کر کھڑی میں تو شکر ہے جو میں تیری تد تے وڈا کوئی تاس نہیں کیتا ملیے جو کجھ گھدے سے چا محبت دی تجارت وچ نفع نقصان دا کݙاہیں وشواس نسے کیتا حقدار کݙاہیں حق ݙو الیسن میکوں لڳدے آسمان تیݙے سر تے سٹیسن میکوں لڳدے گو ساری عمر سوچیا نہیں جنہیں آپڑے لئی نسلیں دے تحفظ لئی سچیسن میکوں لگدے ہن لوک قلم نال محبت پن کریندے ہن لوک قلم نال محبت پن کریندے بندوخیں کوں بھکیسن میکوں لگدے حالات دی زد وچ ہے میڈا سید ستارہ لالیاں وی میکوں ٹھنگے مریسن میکوں لگدے۔ چٹ چڑھ کے ودے پیار دی تبلیغ کریندا ٻہوں جلدی ہیکوں سولی تے چڑھیسن میکوں لگدے میں آپ چپ دا جݙاں کفن پا ویساں یوسف ول شعر میݙے شور کریسن میکوں لگدے پوہ مہینہ یا اہاڑ تھی ڳیوں مرشد موسمیں دی لتاڑ تھی ڳئیں۔

چاو چاو کے بھکی جاں کہیں ویلے میڈے سینے توں ساہ توڑیں نہ آوے گالھے ہیں اتھاں آس ہے انصاف دی ساکوں مجرم دا جرم جتھاں گواہ توڑیں نہ آوے نہ آوے محبت دی بلا ساڈے وسیب وچ بلدی ہوئی چنگاری ہے کپاہ توڑیں نہ آوے اے کافی ہے احساس کیتس میڈی تباہی دا میں معاف کیتے یار او جاہ توڑیں نہ آوے۔ تھی گن میڈے خواب سوا کیجھی لگی ہے اے دوست میکوں تیڈی دعا کیجھی لگی ہے ہک لحظہ ہٹائے ہوں چنری دا پلو آ ڈیکھ میڈے ہاں کو ہوا کیجھی لگی ہے خود آپ خدا ڈینہہ حشر دے واضح کرے سی کربل دے مسافر دی وفا کیجھی لگی ہے۔ کیا پچھدیں کیویں بھوڳ تے آئے ٻیٹھوں ربا کیا آکھوں حیاتی دی سزا کیجھی لڳی ہے مدت توں ملیائیں حال تاں ݙے جان دا ٹوٹا ہاں سوڑ وچھوڑے دی بلا کیجھی لڳی ہے چل پئی جے ڳال کتھائیں تاں ہر ڳال ݙسیساں توں کیویں لڳیں تیݙی سخا کیویں لڳی ہے یوسف میں ݙیکھ تے جینکوں سہا گھنداں میڈے توں پچھدے میڈی فوٹو ڈسا کیجھی لگی ہے ونج پیار دا پاندھی پندھ کر ون ونج پیار دا پاندھی پندھ کر ون ہی گاج اندھاریاں اوکھیا ہیں گھر ڈیکھ تے اجڑے اف نہ کر محبوب دا داریاں اوکھیا ہیں اے کھیڈ کھڈاری بہوں کھیڈین اے کھیݙ کھݙاری ٻہوں کھیݙن ہوں کھیݙ دیاں واریاں اوکھیاں ہن سر بچ ڳئی ونڄ خیراتاں کر میݙا یوسف یاریاں اوکھیاں ہن تیݙی ذات سوا کائنات دے وچ کہیں ذات دی نوکری نئیں تھیندی ساہ سک توں سڑدن سڑ پون سکرات دی نوکری نئیں تھیندی۔ چا گھنسوں کاسے واقف ہیں حالات دی نوکری نئیں تھیندی تیڈی ذات دے نوکر ہیں یوسف کائنات دی نوکری نئیں تھیندی ساکوں ہک بے دے نال تھیون ڈے کہیں طرح میں کمال تھیون ڈے۔ او نبھیسی تاں میں وی نئیں مردا اڄ نکھیڑے دی ڳالھ تھیوݨ ݙے ساکوں ہک ٻئے دے نال تھیوݨ ݙے کہیں طرح میں کمال تھیوݨ ݙے او نبھیسی تاں میں وی نئیں مردا اڄ نکھیڑے دی ڳالھ تھیوݨ ݙے گزرے ویلھے کوں یاد نئیں کرݨا مونجھیں کوں نامراد نئیں کرݨا۔ ہݨ محبت دی ڳالھ نئیں کرݨی کوئی نواں غم ایجاد نئیں کرݨا امدے چھݨ چھݨ تیں تیݙا بھالا ہے امدے آݙت دے بعد نئیں کرݨا ٻئے دے گھر کوں اڄاڑ تے یوسف آپݨے گھر کوں آباد نئیں کرݨا ٻئے دے گھر کوں اڄاڑ تے یوسف آپݨا گھر آباد نئیں کرݨا۔ شیشے کوں پتھر نال ٹھکووݨ دا نتیجہ معلوم ہئی نین ملاوݨ دا نتیجہ میں کتنا تیکوں آکھے پیار نسے کریندے ہݨ ݙیکھ گھدی زہر کھاوݨ دا نتیجہ تیں کئیں نی ݙٹھے جبھیں تے نکراس چلدے توں ڄاݨدا نئیں ڈھیر الاوݨ دا نتیجہ۔ ہتھ گھت تے گریبان کوں اساں حق گھنسوں ہن ہن ڈٹھا ویسی دار کوں آونڑ دا نتیجہ مرشد مرشد او ہتھوں لوݨ دے بک برکی گے مرشد او ہتھوں لوݨ دے بک برکی گیا ہے اے نختے زخم ڈکھاونڑ دا نتیجہ۔